dogbe na wozɔ va gbe ŋkɔƒe aʋala dzi nu yi medi be míakpɔ egbe nye be míaƒe dedienɔnɔ ƒe ŋgɔgbe yi ame yiwo le aƒa do Ele egɔme si nam ɖe, amewo le aƒa do ɖe míaƒe dedienɔnɔ le le egbe ƒe ŋkeke ya me. Twenty first century, ame yiwo le aƒa do. Ele egɔme si nam ɖe, ame yiwo le aƒa do na míaƒe dedienɔnɔ hafi wònye be amegbetɔ le asi trɔ le eɖokui ŋu. Vɔ nyateƒea meli o. Ele egɔme si nam ɖe, nyateƒe manɔme na míaƒe sikiriti mayi ŋgɔgbe o. Ele gɔmese na ma. Nyateƒe ma nɔ eme ɖe míaƒe skiriti ma yi ŋgɔgbe o. Ta nu yi medi be míakpɔ egbe nye be ame nɛnɛ ele Ghana. Ame ku woame ene ɖe mekpɔ be wotso ɖe nyateƒea te. Wotso be ne nyateƒea le la kama míayi ŋgɔ. Yewo le míaƒe nyuie di tso gbe ɖe gbe ke. Ele gɔmese nam ɖe? Ahan. Eya medi be míakpɔ egbe. ne míakɔ eƒe afɔtoƒe, ne míado to wo, míakpɔ be ɖe ayi ana mía ana ŋgɔgbedede mí alo mana ŋgɔgbedede mí o. Ame gbãtɔ yi medi be maxɔ nu tso ŋu eya nye mía tɔ Jerry John Rawlings. Mía tɔ Jerry John Rawlings. Eh, amewo gblɔna be ame sẽ ŋu ɖe ne wònye adelae ɖe, menye adela vi wòanye o. Vɔ nye be soja ya wònyo. Ele gɔme se na ma? Míatɔ Jerry John Rawlings, eƒo nu, eƒo nu ɖe teƒe yi wòtɔ ɖo nyateƒea dzi xe wòtɔ ɖe fima, fima ko gatɔ va se ɖe egbe. Amea tsi gake makpɔ tsitsi le eŋu o. Ele gɔme se nam ɖe? Amea tsi vɔ gake mebe makpɔ tsitsi le eŋu o. Ele gɔme se na ma? Makpɔ tsitsi le eŋu o. Gbã menɔ video dowo me ka mewɔ wo video ɖe va yi vɔ nye me wɔe abe ale wodze be mawɔ o ya ta wonye be mega trɔe kɔ va nya me ma manɔ manɔ nu ƒo tsoŋ ewɔ nam abe Ghana tɔ le nade bu mi da asi le NDC kple NPP ŋu mia tɔ Jerry John Rawlings de ame do nye na mi yi me dze be Ghana ne fe kpli kura o eva kpɔ be ɖe Ame ɖewo le mía flu. Eva kpɔ be ame ɖewo le lem dom mí. Ya wole woƒe ŋkɔ yɔ be Communist World. Communist World ɖe, woawoe nye Amerika, woawoe nye Britainwoe. Ele gɔmese na ma? Ne wònye be country anɔ anyi alo e, e, edu anɔ anyi ya wònye be woaxɔ kpekpeɖeŋu tso yewo gbɔ ɖe, ekema moral condition yewoakɔ na woe. moral condition ya woakɔ na woe. Nɔvinye ya le nye kpɔ ŋdi ya ɖe, mebe Jerry Job Rawlings, number one brave man on earth. Nye ma ble weo, number one brave man on earth, from the beginning till the end. Amie tsi gake e, me ga kpɔ nu ƒoƒo ŋtsɔ ɖe. Ele be abia se be ɖe, amiewo va kpe ɖe mía ŋu. Yevuwo va kpe ɖe mía ŋu. Míexɔ independence yi wova kpe ɖe mía ŋu some way somehow. Ya wònye be míle election wɔ zɔm. Míle free and fair election wɔ zɔm. Nɔvinye, free and fair election ɖe womelɔe o. Womelɔe o. Ta ne wònye be ruling party le zi dzi la, business ɖesiaɖe yi eh, opposition awɔ la, woawui. which is the plan of the communist world woyɔe le italy eyi va gblɔ the same thing ŋtsɔ megakpɔ be gale taxi ele eh, eʋu ku le gbɔme le yi ya va to amewo me megakpɔ be eh, míase wo nuƒoƒo ɖa míase míatɔ jerry john rollins ƒe nuƒoƒo ɖa de enya yo gblɔ ɖe the same thing ya gava gblɔ le eh, elekɔ yɔ nɛ ogava gblɔ le italy ho interview ebe the communist world are killing us ya wodo gbe be ɖe ne wònye be you can christianize me efia be na anya atrɔ be ma nye kristotɔ kura tse ɖe mega westernize mo westernization ɖe eya nye mi miatɔ kple mia eho eh, mianɔ kple mia nɔviwo nyɔnuviwo ɖe wodro da ɖe takɔ le yi be wivɔn wivɔn wivɔn Wòna be wobe susu kpɔ ne kɔ wo ta mi kɔ va yi de wi ɛ leke yɔ nɛ dryer me ɖe kaka ga de ɖe you think different. Ekpɔa you think different ne wɔ ne mia va bia se be ɖe electronic system yi mi le zazã akaɖi mi le sisi le xɔme kura tse ɖe it have side effect on us. Mia tɔ Jerry John Rawlings le gbɔgblɔ be ɖe ma ma nɔ gbe do ma ma te gbe ɖe fima ele gbɔgblɔ be ɖe.

something chief if we can learn to be bold enough to know the value of truth in our society then we will have justice without truth we cannot get justice ese nya yɔ gbɔ ɖe ebe communist world ya wo gagblɔ me be ɖe mía be dedie nɔnɔ kple mía ƒe ŋgɔgbe ɖi yi ɖe mía wɔ ɖeka mía to mía gblɔ nyateƒea ele gɔmesi nam ɖe Míagblɔ ɖeka míato nyateƒeɛ. Tsɛ ta dze be mígblɔ ɖeka ne míto nyateƒeɛ. Tsɛ ta nyateƒeɛ mele dodo o. Hafi wònye be eya míatɔ Jerry John gblɔ nya ɖe ebe wo bribe na pi party citizens communist world ɖe woɖe woa bribe amewɔe. Bribery and corruption ɖe woawɔe kɔe kɔva. woaxe gaya na amea be propaganda woaxe gaya na amea matsi na wɛ miatɔ jerry john rawlings gblɔ be ɖe ne wònye be nyateƒea ma do o ɖe nogo kpoli ele gɔ gɔme se na ma ebla wo be ɖe antɔa le yewo si ne ma nyo kura kura kura kura o ɖe antɔa le yewo si eʋea wo le gbɔ ɛ ɛ miatɔ jerry john le le gbɔgblɔ be ɖe nogo kpoli fima if the court doesn't believe me Take me to my village. We have a shrine there. Efia be mevɔna na Biblia o. Mevɔna na Koran o. Mevɔna na naneke o. Vɔ ne wova be va nya nyateƒea toƒe wònye be míakɔ ame ɖe kɔ yi ɖe dɔngo kpo ɖe, amea ayi. Amea ato nyateƒe. Ok, ma suggest nu ya. Mava wɔ video tso ŋu. Why are we swearing? Nu ka ta wònye be míava srɔ̃e? Ele egɔme nama? Nu ka ta wònye be míava srɔ̃e le Bible kple Koran? Ya wònye be traditional belief yi le mía si mele swearing le ŋu o. Ele egɔme se nama? Tsɛ ta. Ele egɔme se nam ɖe? Tsɛ ta. Míaƒe traditional belief yi le mía si. Mía tɔgbuiwo bo subɔsubɔe. Tsɛ ta me, because wova fia mí be eya nye abosam ƒe. matsi na wɛ ne dziƒo de le ɖe o me le yi gbe o you are not going to heaven nye le tsitsi na wɛ heaven ɖe ke me le asi wo ne gbɔ yi gbe o bikɔ me kpɔ srɔ wo history o nyadzɔdzɔ yo dzɔ va yi ɖo me kpɔ srɔ o ame yo kɔ bibla kɔ va na mi ɖe wa wɛ le mia wuwu la gbe ame nyatefia ɖe kai ne gblɔ ko le free ele gɔmese na ame yo le mia wuwu ɖe wa wɛ ame yo kɔ bibla kɔ va na mi

Mele gblɔ ne nanya be ɖe mia tɔ Jerry John Rawlings ɖe enya nya teƒea ma va wɔ I will put it as a challenge ele gɔme se nam ɖe na mia tɔ Jerry John once he is still alive it is never too late we want to see no gokpo in a court in our court they should take it there let the judges also swear.

of our country, our industry are the importers because the importers importers wɔ ɖe womedi be yewoata si wobe dɔ o wobe nuɖuɖu ne vɔ le esi o ta ne fonu China le wɔwɔ ɖe womele ready be ɖe míabe country ɖe míawɔ eh, fonu already made in Ghana kpatso wole ewu wole tatso le ŋu ade be nu ka yewobe business ava gblẽ ta. and the communist world are also supporting it hade be nuka mianye sleep for the rest of our life kuku yi megblɔ megblɔ kuku ya ƒe ya watch yi le abɔ na megblɔwo nya kple susu be nuka if we can manufacture watch here we will not need the help of the white honorable kenneth japan mebe gblɔ na nyateƒea he said he will die for the truth and you know why he is going to die for the truth because of you and i

Eva, uh, what do we call it? Avram Bemoshi would say that it's a comic book. Ele gɔme se nam ɖe. Magblɔ na wo ya mia mia let's listen small about what Kennedy Japan said. Honorable Kennedy Japan is very very ele ele mia be nyo di to to the extent that amegbetɔ mekpɔ nyanu edi be yaku ɖe amegbetɔ ta.

The truth shall set me free. Ele gɔme si nam ɖe, fifi la ekpɔ ale ye ɔnɔ abo ƒo nu. Magblɔ nawɔe, nɔvinye, mía dzi wòato. If we don't change it now, we will be there and they will be, they will be killing us one by one. Ŋtsɔ mewɔ nyɔvideo ɖe ƒo nu tso Export only kple import ho food that is export only me ƒo nu tso ŋu. Export only egɔme nye be ɖe mía tɔ wɔe nuɖuɖuɔ ɖe ma ze le doɔ me o mía wɔ kɔ na ame bubu woe no ɖu tsɛ ta wo nye si gbe ya ne va ne va le milk ƒle vɔ wo me le milk wɔ le Ghana o e va le eya ƒle wo me le wɔ le Ghana o matches ƒle wo me le wɔ le Ghana o tsɛ ta ye. Ele egɔme si nam ɖe? Nyateƒea ɖekae. Eya gblɔm mele, nyateƒea ɖe eya gblɔm mele na wɔe. Ele egɔme si nama? I've counted number one person, the number one brave person who is speaking the truth is Jerry John Rawlings. Mia tɔn tɔn tɔn tɔn tɔn. Number two is Honorable Kennedy Agyapong. Number three on my list, the most truthful people and faithful and loyal and patriotic citizens le Ghana dukɔ me ɖe. Number three. Hmm? Number three, eya nye Evangelist Adai. Cheta dze be mayɔ Evangelist Adai le eme. Evangelist Adai ɖe, wobe tagbɔ egblẽ ne vɔ tagbɔ megblẽ ne ɔlɔ. Ne le ŋku de, eh, matsina wɛ. There's no one single de kpɔ. Even scientists, science wona minya be amesiame kple tagbɔ gbegblẽ viɖe le ŋu. Ame sia ame le agbe ame ɖe ta gbɔ gbegble viɖe le ŋu. Sigbe wotsi na mía ma, ta ma tsi na wɔe. Ne wònye be Evangelist Adai wo ta gbɔgblɔ tɔ ta gbɔ gbegble mi ɖe, we like it that way. His madness, let me speak English here, the madness of Evangelist Adai, okay, is the wise of the so called brilliant people who are calling him a mad person. Ame yiwo be evangelist ade ata gbɔgblẽ nɛ ɖe, any human being, let me say it again from, from my point of view, any human being who point at him or who point at evangelist Adai, be nu ka, he is mad. I am saying that the madness of evangelist Adai, evangelist Adai ƒe tagbɔgbegblẽ ɖe, hm, eya nye woƒe nyansa, eya nye woƒe common sense, enya woƒe the brilliant side of them.

even though it makes sense bible makes sense bible is serve some solution it keep human beings calm ena be míaƒe dzi me biblia ɖe do nyo ŋutɔ vɔvɔe yi le biblia me ɖe menye nu vie o nyemegblɔ be ŋkɔ bib ebe ɖe evangelist ada be ɔbe yi ne yi ne kɔ bible kɔ ƒu gbe ebe yi yi evangelist ada yi ɖe yi ma kɔ biblia kɔ ƒu gbe gbe ɖe he will decode it He is efia be nuka? Nya guagua yiwo le eme ɖe, yeaxlẽ aɖee to. Ya nyateƒe tsɛ, ele exlẽ le ede to eya ta ele tsitsi nɛ be neda asi le agbalẽa ŋu. Mada asi le eŋu o. Mada asi le eŋu o. Let's listen to him. Mido toe, mina míado toe. Medo ŋku na mía tɔwo yiwo me le e yevu gbedoɖe me. Mikɔ kem sia because ne e eŋegbe ne medi be made gɔ ma ekpɔ be yo yo e eyi aƒete yewo vo flu mi. is also one of the wickedness against our life be ne medi be made nade gɔme na ame kpakpe eʋegbe eʋegbe mele dede nam o the better expression is in english gɔmedede ne nya yi me be magbɔ na o ɖe ele eye eye yevugbe me hade be wònye be yevugbe ƒe agbalẽ woŋlɔ va na mi ta he biblia va ɖe do wode wodze gɔme in english translated it into twi into ewe and other languages Be wò ya nàyi dziƒo, yevo kpɔ dziƒo be sika le fima, wò ya yi fima. Vɔ míaƒe sika yi wole kuku le Ghana ɖe, look at our road, look at our hospital, look at the way people are suffering in Ghana. Ne wò ya ayi de dziƒo ɖe mebe eda ƒu. If there is somewhere we can go, it is reincarnation that I believe in. Me nɔ me be ɖe, ma, ne kpɔ nyewo previous video, me nɔ bib, ataro dzi, gbɔ bib, gbɔ bibla ƒe nya. I preach about Jesus. two thousand years ago about four hundred years ago white man was able to come to africa two thousand years ago ya jesus ku lo two thousand years ago ya jesus ku ya jesus va heya me woŋlɔ kɔ da gbalẽ me kɔ da ɖe ya kɔ ɣla four hundred years ago wova lé miatɔwo kple tu kɔ va yi dzra na ame bubu. Wova lé mía tɔwo va wɔ dɔ na woe le US kple ame eh, Britain. Portuguese the same thing, the French the same thing. They are not different. Ele fi ma be yi nadze dziƒo. Megaʋu ŋku o. Let's listen to Evangelist Adai. Let's go on. Ame geɖewo mekpɔ nye o, medi be mianɔ mia mia miava nɔ wobe video kpɔ. Ne especially when you listen to Chui. Don't joke with that guy. Evangelist Adai, Adai is one of the brave men in, in the country.

became a Christian, joined the, the Jews and follow up better research ya le wɔwɔ. Ne wogblɔ be Biblia ɖe ame ade ke matɔ ɖe va eh, eh, ŋutsuvi me wo ŋkume o. Because nye ne me be ma ne professor of Bible ya wonyo. Ele gɔme si nam de. Ewɔ correct research ne wo. Miatɔwɛ. Ne ese Evangelist Adair ƒe nuƒoƒo la, wòanya be he and um, eh, woame evee, eya kple Avram wole ɖeka. Vɔ ele eme baa be ame sia ame differences anɔ eme, but the differences is not what matters. Eyi le veveɖe ɖe, eya nye be mí ame yiwo le nu see ɖe, tse mí le wɔwɔ tso ŋu. Ele gɔme se na ma? Tse mí le wɔwɔ tso ŋu.

Miabe susuwo ɖe, wobla miaƒe susuwo, ble miaƒe susu. Matsi na wɔ yovo be ɖe, mia Mawu yi wɔ mi ɖe, Mawu sue wɔe wɔ mi, ta mi ta si yovo Mawu subɔ, miabe Mawu subɔ subɔ. Ne mi va subɔ yovo Mawu, tse ta mia va subɔ yovo ƒe Mawu. Ele gɔme se na ma? Tse ta mia va subɔ yovowo ƒe Mawu. Egɔme ye ya ye, eya si dziƒo le. eye asi si katae le didi be yeava nɔ sukawo bo ɖume matsi na wɛ ɛɛ avram bermoshi is challenging god ele tsitsi na mawu be ɖe ne li ɖe ameɖeke me tsi na wɔ be nazi dodi o ne li ɖe ameɖeke me tsi na wɔ be ɖe tasi anyigba ga keke o ne me gaga va ŋlɔ de agbalẽ me be ɖe jesus be ma ma mawu dasi le amegbetɔ ŋu ma trɔ asi le ŋu kpɔ be ɖe woa trɔ awo we are ready to hear from god direct let him speak to us not a book from our slave master. Na do ŋku President Rawlings kura tse gblɔ nya ɖe ɖe me be ɖe yi be yana yi vi yi yi yi ɛ name African name a heroic name name name yana ŋkɔ gbati ŋkɔ xɔ ati ŋkɔ xɔasi ɖe wogbe na yi be Roman Catholic because of church you have to name so now they have to westernize you.

Ele wo sɔlime de lɔ. Bishop ma ele wo sɔlime de. Mele wo ŋkume kpɔ menya be ɖe ele wo sɔlime de. Bishop ma ɖe meƒe ɖe ele wo sɔlime de. Let's leave these young guys. Let's help them. Mi mi mi na mi kɔ ŋku ŋkume sese. Nyateƒea ɖeka ye ne gblɔe koe vo. Me ai enye ɖe challenge mele mawu na nye be ɖe enye bishop ɖe amewo le te abe million wɛ. Bishop followers are about one million over. Vɔ eya me va lé le gbe me kple nyɔnuvi ame ɖewo vi. Eda le dɔdɔ kpli o, ele tsi le nɛ o, mega kam o. Ele gɔme si na ma, mega kam o. Ahan, enya yi le asi nyi ma gblɔe ma, mega kam o. Vɔ nyateƒea ɖekae. Ekpɔe ɖe, nyateƒea ɖe ɖekae. Ame yi be yi le dziƒo mɔ fia wɔ ɖe, eya ami le agbe mi nɔ. Matsi na wɛ. Avram be Moshi, let's listen to him. Mi do toe. Ne mi se, ewo yi me le wo vi, eh, YouTube kpɔ wɔ ɖe, jagba na va yi di le YouTube. Avram be Moshi, jagba na va yi di le YouTube. Ele veve ɖe. Jagba ɖe nava di le YouTube. Ele veve ɖe nyemakɔ ble wo. Ele gɔme se na ma. Ele veve ɖe because they are passionate about our patriotism. They are passionate about growing. We want industry in Ghana. Yami Foyameli, Praising Jesus and other people. You go and waste time.

The only thing I want you to do eya nye be dzeagba go and read your history va bia tɔgbewe yata mele gbɔgblɔ be ɖe Volta Star Radio ede ʋe ede blu minɔ ho tu na mi migblɔ miaƒe history na mi magava nɔ independence six march ema mi du ŋtsɔ six march ema mi du ŋtsɔ

Enyae le asinye magblɔ egbee ma. Míado to Evangelist Adai. Míado to Evangelist Adai. Megaŋlɔ be o dzagba subscribe. Mava kɔ nu vovovo because míaƒe dedienɔnɔ ɖe ya gbɔ kpɔ me le. Míaƒe dedienɔnɔ. If we can manufacture in the country, if we can work hard in the country, we don't need the help of any white man. Let's listen to Evangelist Adai. Um,

Afei deɛ yɛ mi tsa eye wo ba enkiremo sumni mu e Kristo sumni mua na pe tsa. Kristo sum ba ko over 40,000 denominations. Ok, makɔ, me, me le sure be edo, edo to nya yi wɔ gblɔ. Ekpɔ ale wòƒo nu kple ŋu. E, e, wo video pete, he is so passionate, so patriotic to the country. Mia de nyigba lɔlɔ la, e nu nyi wa xɔasia.